Kont depressed ta' ten għax niftakarha ċara fil-kamra nibki like wishing that I was never born. Ta' ten? Ta' ten. Għatta xi ħadd dil-ħaġa? Ija, u għażmin li ltqajt ma' Francesca.
Ġientom ilkom 19 sena ħbib? Yes. Right, okay.
Okay, so, so There's a kważi sorella. Yes.
Francesca ġeja minn familja veru differenti minn tiegħi u ma kienx taf x'inhi jiġri fil-ħajja tiegħi.
Kif iltqajtu? L-iskola, ma konniex nitħamlu.
Bħal best friend tiegħi istra, l-istess, eh? Ħajdil nektar. Le, veru, ma kienieċ taf xinu għaddej minn ħajt, jien ma konċ nitkellem daw l-affarijiet. Għalfej ma kontux titħamlu fil-bidu.
I kienet ek. Taf.
Eh, kienet bossi u kiesa. Ħafna. Għada ah, bossi u kiesa. Mm, le, mi għajle, sama xejdu nisfuqa.
Fejn hemm bżonn. Fejn mi għet jgħidilna.
Sama il-boyfriend għaw ek u koll jgħet ħossu skomdu. Jisu d-dundjan fil-miliet. Eh, mux li li estra le, mux li.
Le, veru, kienet hekk kena kies ħaket id-dejaqni ehm, l-approach. Insomma, u saqsiet qalet min irid ibiddel postu minn miegħi għax id-dejaq ta' u għettela jien għalt li le miegħek le. Tara di u veru kienet ħarqitni. U insomma mbagħad iġġilidna kulħadd iġġilet magħha u ma' persuna oħra x'vera kienet kiesħa. U Xiġifieri il-klassi kollha. Kollha, dorna li- Unifikat U ostriċizzat l-antipatija li kienet li kienet Francesca, sewa. U ħadd ma rrid joħroġ idu hekk biex għax imbagħad laqatna teacher flimkien biex nifqu minn dal-ġita xkon jisna ħamsa main u daw it-tnej fra oħra. U msomma jihriġ tidi l-ewwel waħda u minn dakinhar lem spiċċajna ħobża u sikkina u le veru like jiena Dejjem ngħidilha, eh, mingħajr ma tafi like salvat li ħajti. Għalfej kienet support system. Kont noħroġ magħhom il-ħadd, eh, fra kienet fra kienet ifissata fuqi, like tipprova tin il-ħagż u jiena kont vera persuna I, I hated physical affection, illum inħalli għattin il-ħagż ħafna. Imma kienet tkun trid hekk tannaqni. Issa kienet taf li there's something going on, imma she didn't know about what was happening. Eh. Kienet protective ħafna, kont dejjem inħoss li għandi so xi ħadd jaqbeż għalija. U vera, yes, anka kazempju jenna. Fej kontu t-morru, fej kontu t-ħorġu? Mm.
Eh, le, l għal konna nħorġu mal-familja taħħa, konna d-nazar. Mbatt jena kont nkun velleġatura birza buġa. Ġiri, ta' 10, 11, 12, kem, għet najdu? 11. 11 kont torġu mal-familja. U l-familja taħħa kienu jistaqsuk mistoqsijiet dwar il-familja tijak? Le, ma kienu jistaqsuni, imma l familja taħħa ma vera nist twajba u vera kont inħossni maħbuba minnhom ħafna wkoll u ħassejt li by time komda li ngħid il-fra ftit ehm, l-istorja iżda ovvjament konna fl-ħambella ħa Imma qatt ma ma kienx tistaġab imma kienet li wow. X'inhu jiġri tipo konna nitkellmu ħafna mbagħad ehm, mamma kont inħossni komda niftaħ qalbi wkoll kienet tagħmlilna l-apple crumble bil-custard il-mami taħ. Kont inħossni da parti minn familja normali. Kif sibt il-kuraġġ li tgħidilha l Francesca minn xiex kont għaddejja? U qed nasum li Francesca hija l-ewwel persuna li għattilha. Yes.
Sewa. Yes. Barra l-familja.
Mela. Kif ġalek kien xi mument ta' kriżi fejn ma stajċ ma tajċ il xi ħadd pereżempju? Insejt kif għattilha, ma niftakar li kont nafdaħħa ħafna, like rajt kemm veru hija ħabiba tiegħi u li anka jien kont antipatka ħafna. So li anka f'mumenti antipatka baqgħet Qatt ma telqitni, baqgħet isa tipprova, tipprova, tipprova, so hemmhekk uritni li ġenwinament she's not leaving.
Mela, tlaqna?